right uh, tiri kuchungamidzai uh, zvizvarwa zvenyika yezimbabwe e, tiri pano palanyula cultural village ku maruva ari kuhwange rural district tiri kumaruva e, kumadokero kwenyika yezimbabwe right pano palanyura cultural village musha watakakuvakira hausi wemusha wedu musha wevana vezimbabwe ayo vakashanyai muchiona chinyakare chedu tiri kudzosa chinyakare pano right e, vasikuru vatovera mukaona zviri kumashure kwangu ndiyo vanoti great zimbabwe right masvingo akavakwa right nevene vene muno right akavakwa nevene vemuno saka isu takaona zvakakodzera kuti tiite e, mudhuri unofananidza masvingo iyayo pano kuti tiyeuchidze vana vezimbabwe kuti aiwa ka takazvivaka zvakavakwa nevemuno e, vanoziva kunzvimbo inei tine vagari vano vemanambini right manambini ndovagere munharaunda yatiri mambo wedu ndimunambini kuvagiri manaiba edu manambi nematonga vakavazere kuno vaka vakabva muhistory yavo o nhorondoro yavo vakafamba vachibva kumasvingo kugreat zimbabwe saka tino takavaka izvi tichivayeuchidza zvakare history yavo nekuyeuchidza zve zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe nezvenhoroondo yegreat zimbabwe kuti aiwa ka madzimambo edu vana mutota vanaani vakatungamira vana tovera vakange vachitivakira izvi zvatava kuti chii vana vedu vatiri kuzvara zvino vaone nhaka yakasiyiwa nevakaenda mberi madzidzi eguru edu asi zvakanaka kuti pamunenge muchishanya kunana victoria falls kuya munobva matorawo nguva yekuti muchifamba nevana muchifenda nemhuri dzenyu kuti aiwaka ende timbonoonawo chii tioneiwe zvikuitwa nevene yemunzvimbo kuti tombogara tichiona kana kaucha mukasada kugara yedu panyapa asi uye mushanye muchiboonawo chi kaucha yedu iyi muzimbabwe zvichake zvakanaka kuti vana vedu vazoramba vachiyemura nekufarira zimbabwe yacho nekuti kana tisina midzi yavanoti maroots muti haukure zvino vana vedu vari kukura vachinyomba nyika right e, isusu tiri kuti aiwa nyika yezimbabwe yakaita se inoyera e, vana vanotanga vanotanga nekuyemura nyika nekuona history yakanaka right saka zvinotanga newe isu vanhu vakuru tichifamba nevana vedu tichivadzidzisa kuti huyai muone eh, great zimbabwe chakati chakati eh, zimbabwe bed inomirira zvakati yakazongofamba zvakaita sei sei nhorondoro yacho yese munoiwana pano imi mumbo mati aiwa ka ndikuenda kuvictoria falls ndiri kushanya kumapopoma amusiya tunya ndiri kushanya kudevils pool kuzambia ndiri kuenda kuchobi national park nemhuri yangu ndiri kuenda kuhange national park nemhuri yangu aiwa ka chibva masanganisawo ka chivanhu chisanganisaiwo chi history pamuri kufamba kuti aiwa vana vangu chibva ngatisangoona izvo zvichiti ngatimbonoonawo e, nhoroondo yenyika yezimbabwe right kubva kumhondoro dzenyika dzaana chaminyuka mozvinzwa pano mbira dzinotsva panapa right mabira anotsva pano right kumusha mai mhondoro right saka isusu tiri kuti sevana vezimbabwe muri kuti aiwa ka chisapota izvi zvevene zvevana vemuzimbabwe kuti aiwa ka mune pekugara here pekugara paripo mune zvetsika here tsika dziripo tinoda kuita tine vana 10 15 tinazvo tokuchengetai makadaro makawanda kudaro Saka zvese zviripo tokukokai kuti mushande wenyu ausi wedu ndiwenyu uyai muone zviri kuno muronge zvamunoda muite zvamunoda nemusha wenyu mushandi wenyu right tinokutendai nerutsigiro rwamunoita zita rangu ndonzi takuamutepfa toona wauya